ویلکم بیک ماشاءاللہ واپسی آ گیا سے آسان اپنے خوبصورت جے ویلاگ دی طرف آؤ اے چیک کرو سامنے ایک ٹرالا لگا کھڑے اے بسکٹ لاندے پین سارے ہول سیلر بھائی مصور دے تے باقی این سائیڈ دے سارے وال مستری مزدور لگے پین اتھا ماشاءاللہ وی آئی پی رڑیاں نکل گئی ہیں تے باقی تو کو جی میں کہ تن پتہ ہے کہ بارش آن دی پی بارش سارے کول گاؤں دے اندر بیور آئی ڈو جہ دیں بارش لگی کھڑی ہے بڑے زور دی ماحول چیک کرو کیسا بنا کھڑے سبحان اللہ ساڑے گاؤں دے اندر خوبصورتی دے نال نال اور پیارے پیارے کلچر دے نال نال اور آت تیری آت تیڑیاں خیراں اے ہوندے نے ساڑے سرائیکی دے نظارے پاک ویلیج لائیو دی سرائیکی آواز ویور تے واپسی آپ ماشاءاللہ ویلاگ دی طرف آ گئے سے کنٹینیو کر گیتے سے تھی تائی لیٹ گئے سے موڑ کہنا ہی میں میں تاکو کوڑ مارا کہ سارا موڑ ہے ویلاگ بناوان دا بالکل بھی کہنا ہی کیونکہ پتہ نہیں کیا تھی ہے کھڑے طبیعت تھوڑی اپسیٹ ہے تے ویلاگ بناوان دا موڑ بالکل کہنا ہی تے باقی اللہ پاروں خیر آ گئے سے ولاگ دی طرف دے ول ڈیکھ ہون کیا کریں دے سے ولاگ انشاءاللہ نیو ادر ولاگ خوبصورت جے برانڈ ولاگ سرائیکی تانوں پتہ کہ سرائیکی ولاگ سارے ویسے انٹرسٹنگ ہونے نا خوبصورت ہونے سرائیکی آواز ہوندی ہے تے سرائیکی بولی ہوندی ہے رات بھی بار بارش آندی رہ گئی بڑے زوراں دی چلدی رہ گئی ہے کیونکہ ماحول سڑا کچا علاقہ ہے نا کوئی علم نہیں ہے بارش آئی ہے کہ نہیں آئی ہن دوبارہ وات آئی ہے تے تو اقبال میں کہ تھوڑا جا سین دکھاؤ تے پیارا جا موسم بن گیا انجوائمنٹ دا خوبصورت ہے تے میں وی ولاگ شروع کر گھدا اللہ دے حکم نال اساں کر تے گھدا شروع ہن اکو اللہ پارو خیر کو توڑ خیر خریت نہ پچاؤ تے تاکو چاس چبو اوکے تے باقی بادل فل زور دے بسیرے تھے ودن تے او بسکٹ والے آئے بسکٹ دیون تے اون سائیڈ دے نال بارش آون پے گئی تے انہاں جلدی جلدی اپنے بسکٹ کلوز کر گھدے تے باقی ماشاءاللہ رونقاں برحال ہیں ہر سائیڈ دے اور خوبصورت جہاں کلچر ہے تے سرائیکی ماحول تے سرائیکی ولاگ ہوے تے چا سناوے تے والے تھی نہیں سکدا تساں سمجھدار ہی وے تہاڈا بھرا سپیشل پرسن اپنا سلیم کھوکھے والا محبتاں ونڈیسو تے ماشاءاللہ رونقاں شونقاں عید دیاں زوراں شوراں تے عید وال سر تے چڑھ آئیے عید دا کو پتہ ہے نا اج ہے جمعرات تے وقت دیکھو صبح کے بندا عید بندی ہے کے بندا جو بھی بنسی اللہ وارث ہے بس تساں جویں ساڈے نال ہی ودا سہی ہوں تہاڈے نال ہے ٹھیک ہے سنگا ساتھ تے باقی او بارش دی وجہ تو کر کے نا

بس ٹھیک ہے اندر ماحول فل ہے چیک کرو مستری مزدور فل لگے ہن تے اپا ماشاءاللہ رونقاں لا لئین ایڈو میرا یار زیفا آ تیریاں خیر ال ال ال اج شرما آ گئے ویکھے نہ ویور اے سڑا پنجابی بھرا ہے تے اے میرا فیس بک پیج فرینڈ ہے فیس بک دے فرینڈ ہے اکثر شرما ویندا رہندے چلو کوئی گل نہیں شرما گئے تے خیر ہوے زندگی دی تے باقی چل دے اگا چل کے تانوں وزٹ بھی کروینے ماحول بھی دکھے سو پیارے پیارے امید ہے کہ میں زیادہ چاہنا کہ تھوما یہ ولاگ بلا شروع کرو کھوکھے دے کیونکہ باہر وان کے ولاگ شروع کرو ہاں لیکن فی الحال سارا دل ہے اتھوں ولاگ شروع کرن دا جی میں کہ سارے نال سارا ایم دی ودے دے خوبصورت ایم دی سارے نال ودے دے خوبصورت جا ماحول بنا کھڑے اوکے سنگت لو یو ٹو اور السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سارے یار دوست احباب صاحب تندرست حسن فٹ پارٹ حسن آج ماشاءاللہ خوبصورت جے ویلیج دے طرف اساں واپسی آ گئے ہیں برانڈ ولاگ نیو ادر گھن کے تے باقی تساں اپنا پیار دکھیسو تے راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو تے جیویں کہ تانوں پتہ کہ فیس بک پیج تے ساڈی ویڈیو ملسی راہندی تے کو لائک فالو شیئر کریسو محبتاں دیسو اوکے لو ویور میں ایویں چند سیکنڈ کی تے کیمرہ آف کر کے سائیڈ دے تھی آندے رہاں تے بارش وال لہ پئی چیک کرو ماشاءاللہ ہیں ویور اللہ دیاں رحمتیں اللہ دیاں رونقیں اللہ پاک دیاں کرم نوازیاں اڄ ماشاء اللہ اٹھاوی رمضان ہے تے بارش دی رحمتاں تھیوݨ پئے گئین سبحان اللہ ایس توں علاوہ بیا کیا چاہیدے بھئی بس اللہ پاک نے اپنی رحمتاں کیتیاں ہن سبحان اللہ ساڈے اتے اور پیارا جیا ماحول بن گئے خوبصورت جیا ویو بن گئے تو ای ای ایہ کچھ گال ہوندی ہے کہ بھئی بس بندے دا موڈ نہیں ہوندا تے لیکن اللہ پاک ایسا کرم نوازی کریندے تے موڈ خوشگوار تھی ویندے صبح دا اپ سیٹ گزردی پئی ہے

لیکن چلو اللہ پاک بہتری کرے سی شاپر ساڑا ہے تو صحیح اور اللہ اپنی رحمتہ کرے سی اوکے تو باقی ویڈیو تو نہ رہا سو ویڈیو سکپ نہ کرے سو بال خوشیاں منے دے پین دھان دے پین کیونکہ کافی ٹائم دی بارش ساڑے گاؤں وچ کہنا تھا یہ سائڈاں دے اولے پوندے پین برفاں پونیاں پین ایڈیاں ایڈیاں تو لیکن اتھاں کہنا کچھ بھی تھی آئے اللہ کرے کچھ تھی وی نہ رحمت دی ہوے اور جتنی کہ اساں برداشت کر سکوں اتنا کہ اللہ پاک ساڑے تے بھار پیسی انشاءاللہ اللہ تو کم نہ راسو نہ لن ویڈیو سکپ نہ کرے سو فصلاں چیک کرو آئے آئے ماحول پھاپ گیا ماحول پھاپ گیا ویور ویور ماشاءاللہ گاں ٹور پہ خوبصورتی دی طرف روڈ دے تے ویندے پیندے ماشاءاللہ دیکھو بارش کیسی آئی ہوئی ہے میں آدھا کہ فل ماحول بن گئے خوبصورت ٹھنڈا علاقہ بن گئے اور اہیں خوشی دے نال نال تساں ساڈے ولاگ کوں لائک سبسکرائب فالو شیئر کریسو محبتاں ونڈیسو کیونکہ موسم بڑا پیارا اور گیا خوبصورت جے سہانا ہو گئے تے مزید تساں وی اپنا پیار دکھیسو راہندے نال چلسو راہندے اپاں ویندے پئیں کھیت دی طرف خوبصورت جیاں فصلاں دی طرف اور پیارے پیارے ماحول دی طرح کیونکہ ایں سائیڈ تے بڑا پیارا اور خوبصورت جے ویو آندا پئے کلچر ساڈا ویسے جمبو بن گئے خوبصورت جیاں اور گرین گرین ماحول ہے دھوم دھانڑیاں فصلاں ہر چیز بیجی ہوئی ہے ویور امید ہے کہ تساں اے کلچر گاؤں آلے شہر دے لوگ ڈیکھ کے تہاکوں مزہ آسی ok رائے دی فصلاں وی ماشاء اللہ فل پک گئین وی آئی پی ہو گئے خوبصورت جئے ماحول بن گئے رایا کٹیج کے عنقریب سرسوں دا تیل بنن کیتے ریڈی ہو ویسی ok تے باقی تساں اتھاں ہی رہسو نال ویڈیو دے نال ویڈیو سکپ نہ کریسو کیوں کہ ویڈیو سکپ کر ویسو تہاکوں سمجھ نی لگنی تہاڈے بھرا سٹوری کیا سنوائی ہے کیوں کہ رائے دی فصل ریڈی ہو گئی ہے اور بارش فل پے گئی ہے گندم وی ماشاء اللہ وی آئی پی ریڈی ہو گئی ہے تے ہی خوشی دے نال نال ہی ماحول دے نال نال پیارے جے ولاگ دے نال نال تساں اپنا پیار دکھے سو نال سپورٹ رکھے سو پیارے جے کمنٹ کر کے رائے ڈیونی ہے کہ کیڑے کیڑی سائڈ دے بارش پی ہے سائڈاں ساریاں دے بارش پئی ہے اولے پین بڑے بڑے لیکن اللہ پاک دی رحمت ہوئی ہے تے اولے تے نہیں پے لیکن بارش ماشاءاللہ بڑی پیاری پی گئی ہے اور بادلاں دا ویو چیک کرو کیسے بادلاں دا ویو ہوندا پے فل عروج تے بادلاں دا ویو ہے

ماشاءاللہ ویور لین تے چڑھ آیا سے ٹرین گاڑی دی پٹڑیاں دے کیمرے دے وچ تھوڑی ویبریٹ زیادہ تھیندی پئی ناراض نی تھیونڑا مائنڈ وی نی کرنا کہیں کہیں جاہ تے ساڈا کیمرہ مین جیڑھا ہے نا ویبریٹ زیادہ کر ویندے اتھاں دیکھو ماشاءاللہ خوبصورت جے ویو کچرا وغیرہ جتنا وی ہوندا میں آکھداں کہ ستھرے پنجاب نے وی آئی پی ماحول بناتے ساڈے گاؤں دا خوبصورت جیاں اور ساڈے سرائیکی کلچر دے ماشاء اللہ جانور آندے پئن فریش ہو کے نہر دے فریش تھی کے دھا کے تے ماشاء اللہ رونقاں لئی آنین اپنڑیاں اور ماحول پھبئی آنین سرائیکی دا اور دیدے پئے وے کے ہر سائیڈ دے ماحول بنڑ گئے صاف ستھرا جیا گرین گرین پیارا پیارا وی آئی پی تے ماشاء اللہ چھیڑو اپنڑے مال کو ولا کے گھر دے ویندے پئن تے آ ولا مال کو ولا وا چھیڑو وا ٹھیک ہے سنگت۔